Helo, Elwen dw i a croeso yma i fy nghegin. Dwi'n gweithio i Hybu Cig Cymru a dwi'n falch iawn o ddweud bod Hybu Cig Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gŵyl Fwyd Gaernarfon a mae gennym ni gystadleuaeth cyffroes iawn ar gyfer plant a phobl ifanc Oedran, ysgol cynradd ag uwchradd. A'r gystadleuaeth yn syml ydy bod rhaid i blant ddefnyddio cig oen neu chigeidion o Gymru ac yna wedyn pump o gynhwysion, o brif gynhwysion. A be dwi am wneud rŵan ydy be dwi'n galw'n schnitzel. Cigeidion Cymru. Yr toriad o gigeidion y dwi'n ddefnyddio fan hyn ydy stay cyrrym. A fel dych chi'n gweld y fan hyn, mae gennau ddwy. Fel arfer, mae'n siŵr sa'n ni'n dueddol o goginio hein i bob person. Ond dwi'n mynd i ddangos ffordd, ac wrth wneud schnitzel, da ni wrth gwrs eisiau'r cig yn denau iawn, lle dwi'n mynd i ddangos ffordd i chi o felly wneud y cig yma fynd yn sicr i fwydo pedwar o bobl.

Mae gynna i flawd y fan hyn hefyd, a be dwi eisiau wneud i'r blawd ydy dwi am roi ddipyn bach rhyw benched go dda, dwi'n bod hynna'n ddigon, o bupur cayenne, lle dwi'n gyrru bach o gic iddo fo. A hefyd dwi am roi ddipyn bach o bupur du. Nawr bod yna ddipyn bach o flas yn mynd i fewn i'r blawd. Ac yna, dwi eisiau nhw yn yr drefn fai'n defnyddio nhw. Ac yna, dwi'n defnyddio y briwsion bara. A mae gynnau i fama yr panko breadcrumbs. Dwi'n hoffi defnyddio hein oherwydd bod nhw fwy crensiog. Lle dwi'n meddwl bod nhw'n neis iawn ar gyfer hwn. Ac i roi chydig bach fwy o flas, dwi'n defnyddio caws lleol. Mae gennau gaws cheddar lleol y fan hyn. Caws cryf, a dwi jyst yn mynd i gymysgu hwnna drwy'r briwsion bara. Lle dwi yn dod â chydig bach fwy o ryw dwist lleol os bosib i fewn yn defnyddio wrth gwrs y cig eidion Cymreig ac wedyn yr caws. Dyna ni. Dan ni'n mynd i jyst gadael yn y cig a dan ni'n mynd i wedyn droi o rownd. Felly dwi'n mynd i gymryd y darn o'r ramp fewn i'r blawd. Fel hyn. Mae'n rhywbeth hwyliog i wneud hefyd, a hwn yn hwyl i wneud gyda'r plant, dwi'n siŵr. Na ni. A wedyn i fewn i'r wy. Y ddwy ochr. Nes siŵr bod yna ddigon. A wedyn i fewn i'r briw siambara a'r caws. Mae o'n neud dipyn o fes wrth wneud hyn, felly pidiwch y poeni, dwi'n i olchi'n dwylo ar y diwedd. Felly, Jyst neu siwr bod 'na ddigon o friw siambara yn mynd ar hwn. cadw i am rwan yn ofalus. Mae rhain i fewn yn yr olew poeth. A wedyn jyst gadael nhw goginio, ddim gormod o wres, jyst gwylio fo fel bod o ddim yn tosti a rhoi dipyn bach o funudau bob ochr. Mae'r rhain rwan yn barod i'w troi, a jyst yn ofalus iawn, na fo, o na ni, neis, a fel da chi'n gweld mae na liw euraidd neis arnyn nhw. Eto jyst troi nhw, A dwi am unwaith eto bod yn ofalus wrth goginio nhw a rhoid rhyw bedwar munud arall iddyn nhw. Mae'r cig rwan wedi bod yn coginio, o, am ryw wyth munud i gyd, rhywbeth fel yna. A dwi wedi rhoid o i ffwrdd rwan a dwi jyst yn mynd i adael iddo fo ddal i aros yn gynnes yn y sosban. Os dach chi isio um, coginio'ch cig, ydych chi'n gwybod, llawer iawn mwy fel rhyw well done, mi fedrwch chi, sa'ch isio drosglwyddo hwn i fewn i bopty poeth am rhyw bum munud arall, ond dwi am adael iddo fo rwan, jyst gadael o orffwys. A beth na i, na i roi chydig bach o ffoil ar yr wyneb Jyst i gadw y gwres i fewn. Gyda cig eidion yn aml iawn, da ni'n gweinio yn dyden gyda'r saws yr hosh radish, ond dwi'n meddwl weithiau dyda ni ddim yn hoff iawn, di plant yn enwedig ddim yn hoff o hosh radish, felly be sy gynna i fama ydi mayonnaise, Dw i'n meddwl bod ni gyd yn hoffi mayonnaise, dwyn nhw i ffwrdd o mayonnaise, a dw i am roid wedyn rhyw, wrach bod hwnna'n ddwy fwrdd gwastad wedyn o'r saws yma i fewn. Lly diolch yn rhy gryf. Dwi'n meddwl bod hwnna'n wych. Ac os oes a blant falle'n gwylio, bod well gyn y plant sos coch wrach. Fydd hwnna eto yn mynd yn fendigedig gyda'r saig yma. Ond dyma yn syml iawn rhyw saws dip i fynd gyda'r stecen. Lle dwi jyst am roid o mewn desgiw gweini. Swper reit ysgafn ond flasus iawn. Felly dwi'n mynd i dynnu un o'r rhein wan a dewch i ni weld sut mae hon wedi coginio. Nawn ni dorri fewn iddi. Chi'n gallu gadael i orffwys bach mwy, a dyn dwi'n hoff bod hwnna'n y beth yn eithaf ar yw medium. Dyna sut dwi'n licio fo. Dwi'n yn licio fo wedi gorgoginio, lle nawn ni jyst roi o rwan ar y blat. Digon fel dwi'n ewn na un person, mi ddyle bod o'n ddigon. A wedyn ni weinio gyda'n dip a gyda'n salad. Felly, rhywbeth sydyn iawn i wneud yn defnyddio cig eidion o Gymru a dim ond pump o gynhwysion eraill. Lludwch i ni ar ffynau ffwrdd gyda'n lemon a chydig bach o lemon dros y top. Dwi'n gobeithio ewch chi ati i drio'r saig yma a mwynhewch.